Yn Nicaragua, yn Managua. A be maen nhw'n gwneud yn y domen sbwriel yma? Wel, mae, mae hwn yw falle y pobl mwy tlawd mewn gwlad um, uh, tlawd iawn. Um, so mae, mae plant falle o dwy, dwy flwydd oed uh, i fyny yn gweithio efo'i rieni yn just mynd drwy ysbwriel um, a, i gwerthu pethau wedyn. Um, ond uh, dyn ni'n Dwi wedi bod yn cefnogi canolfan, canolfan Los Cinchos, um, sy'n trio i cael y plant um, i uh, mynd yn ôl i'r ysgol. So maen nhw'n uh, darparu pryd y bwyd bob diwrnod, mae'r um, athrawon yna i helpu nhw dechrau um, dysgu eto. Mae pobl yn mynd yna i roi um, uh, check-in meddygol, so mae nys a seicolegydd. Um, A, a dyn ni ddim yn codi lot o arian, dyn ni'n sôn am falle 5,000, 6,000 o bunnoedd y flwyddyn, ond mae arian yna yn talu am saith person i gweithio yn y canolfan, okay. sy'n sy anhygoel. A yn, y brif, yn y brif ddinas mae hyn, Yn y prif ddinas, ie. Yeah.
A dyn ni'n gweithio mewn, e, mewn partneriaeth efo grŵp o grynwyr o'r yr Unol Daleithiau sy'n um, darparu'r arian ar gyfer y bwyd bob flwyddyn hefyd. Mm. Felly pan fyddwch chi'n dychwelyd ym mis Chwefror, um, edrych ymlaen, um, edrych ymlaen, dwi'n gwybod ydych chi'n edrych ymlaen at Ydych chi'n ofni beth ydych chi'n mynd i weld? Ta ydych well, chi'n no, meddwl ffyddiog fod yr arian yma'n gwneud gwahaniaeth? Wel, da ni wedi...
Um, da ni, dwi wedi bod i'r uh, canolfan um, tair gwaith yn barod, oherwydd da ni bod mynd yna bob dwy flynedd. Mm. Ond hefyd, da ni'n um, talu rhywun i, yn Nicaragua i hyd i monitro y prosiect bob chwe mis. Ond rhaid i mi daid, dwi yn, dwi yn edrych ymlaen oherwydd dwi'n um, mwynhau mynd i, i Nicaragua. A dwi'n meddwl, dyn ni cefnogi Nicaragua am uh, dau reswm. Mae un yw falle reswm um, gwleidyddol oherwydd mae, dyn ni'n gwlad um, yn eitha cyfoethog a maen nhw mor tlawd, so mae'n falle dyn ni'n rannu be mae gennym ni. Ond hefyd, dros yr amser, mae lot ohono ni yn Cymru wedi wneud ffrindiau yn Nicaragua a, a beth sy'n naturiol i'w wneud yw cefnogi eich ffrindiau. So y mwy da ni'n mynd, y mwy o cysylltiadau cri um, sy'n yna rhwng dda ni a bobl yn Nicaragua. Mm.
Felly'r tro yma, ydych chi'n mynd yna gyda rhodd o arian iddyn nhw? Ta, chymo, sut, sut bydd y tro yma? Ta, chi'n... Wel, mae ma nhw ar um, uh, uh, trwy pwynt uh, uh, i ddeud y gwir, oherwydd um, Dan ni wedi bod yn sôn am y cefnogaeth ni, ond mae Llywodraeth wedi bod yn wneud pethau hefyd. So maen nhw wedi newid y, y Tom Sbwriel rwan, a maen nhw mwy na lai wedi um, gorffen y gwaith. So bydd canolfan ailgylchu yna. Gobeithio bydd y bobl sy'n gweithio ar y tomen yn barod yn cael swyddi yna. Maen nhw wedi adeiladu tai newydd iddyn nhw, oherwydd mae pawb wedi bod yn byw mewn siaciau, a mae rhai ohonyn nhw efo just waliau um, allan o plastig. Mae, mae, mae yn Ac yn anagol. dro, mae hwnna'n siŵr o fod yn codi, yn codi problemau enfawr o safbwynt salwch. A, ydy, ydy.
So bydd, bydd dal angen i gweithio efo nhw. So dyn ni'n siarad efo canolfan i weld be maen nhw eisiau wneud yn dyfodol oherwydd mae gwaith nhw yn newid rwan.
Ar ôl gwrando arnoch chi bore yma, Ben, yn siarad, um, os modd i rywun sy'n teimlo falle fel chymod, cyfrannu rhywbeth neu teimlo felly fod yna rhywbeth fedrwn nhw'n wneud i, i godi arian rhyw ddigwyddiad neu rhywbeth? Chymod? Wel, os maen nhw eisiau, maen nhw'n gallu cysylltu â ni. Um, dydy hwn ddim, ddim y problem, oherwydd um, mae'r uh, os da ni ddim yn mynd i'r canolfan uh, a fydde gwaith rwan bydd yn mynd yn y, yn y dyfodol. Uh, a dyn ni'n uh, wastad yn yn anfon arian i'r i'r i i Nicaragua. Hynny ydi, mae'r ymgyrch yma, nid rhywbeth dros dro, yn amlwg nac ti- yy ma- mae o mae o'n rhan o'ch bywyd chi ers ers blynyddoedd maith ac ac ac felly bydd hi, mae'n siŵr Ben, ie? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl oherwydd uh, dwi, dwi wedi wneud ffrindiau yn Nicaragua uh, oherwydd o, um, a dwi wedi wneud ffrindiau yn, yn Cymru oherwydd o hefyd. Um, so mae criw, criw ohono ni sy'n just ca- parhau i, i cefnogi y gwaith yn, yn Nicaragua. A sut mae cysylltu ta ni gael cloi efo'r wybodaeth yna? Uh, Wel, maen nhw gallu um, uh, ffonio fi os maen nhw eisiau. A dim i...
Ni, da chi eisiau ni gymryd y rhif yna i, i bobl gysylltu fo ni fel rhaglen falle fydda... Uh, Dwi'n meddwl hwn yw'r gwell o hefyd. Ie, ie. Da chi'n hapus i ni i nhw'n sy'n cysylltu fo ni roi eich rhif ffôn chi felly? Ie, yeah, dim problem. A na i os maen nhw'n googlo enw ar, ar ymgyrch, mae'n manylion ar y we. Nicaragua Cymru, gwych. Yeah. Ben, mae rhaid i gofyn i bawb bore yma i ddod â ddarn, a, a darn hyd yn oed, dod â darn o'i hanes efo nhw. Be sy'n gyda chi i ni sgwini? Wel, mae gen i rhywbeth hollol personol. Um, a mae cerdyn, yn, yn Nicaragua maen nhw'n galw, o, galw nhw uh, uh, uh, sedulas, sef cerdyn adnabod. Mae cerdyn bach efo fy wyneb i, ac um, Pan trefnes i y taith cyntaf o Cymru i Nicaragua, roedd deg ohono ni, um, ac um, cawson ni y fraint o monitro yr, yr etholiad yna. So mae'n hanesyddol oherwydd dwi'n meddwl fydd byth grŵp monitro o Cymru yn Nicaragua eto, dwi'n meddwl. Dwi, dwi ddim yn gwybod. Ond um, mae'n um, Dwi'n meddwl lot amdano fo hefyd, oherwydd rhesymau personol, oherwydd oedd yr etholiad ar Mowth y cynta. Um, right. So cawson ni parti ar ôl mynd allan i weld lot o uh, llefydd gwahanol yn ystod y diwrnod. Beth oedd arwydd y cadr etholiad? Pa, pa gyfnod yn union i gymlynedd yn ôl ddydych chi? Uh, oedd e'n 1994 ac oedd e'n right. um, uh, uh, etholiad yn yr ardal um, autonomous, so oeddwn ni'n mynd yna i wneud y cysylltiad efo beth oedd yn digwydd yn Cymru ar y pryd. Um, ond uh, yn y parti, um, oedd deg ohonyn ni yn, yn, o Gymru, ac um, siaradus i ar un o'r criw o Gymru, falle um, y, y person dwi'n meddwl mwy tawel ar y, ar y, ar, ar y taith. Ac um, dwedodd hi wrth y fi, o, oh, un lle bas i'n rili licio mynd ar ôl dod i Nicaragua rwan yw mynd i Brazil. A dwedais i, oh gosh, mae gen i ffrind, mae newydd symud i Brazil, um, a dwi eisiau mynd i weld o diwedd y flwyddyn, oh, os ti eisiau dod, just, um, just ti'n callu uh, tagio ymlaen efo fi, dim problem o gwbl. Um, ac uh, Wyth mis wedyn aethon ni i Brasil a pum mlynedd wedyn a priodon ni. So bob tro dwi'n sbio ar y cerdyn oh. dwi'n dwi meddwl am y, am y sgwrs yna. Ac oedd e'n balcony yn, yn Bluefields a efo tywydd uh, torfonol ac uh, oedd pobl yn dallu y ffaith oedden nhw wedi mynd trwy tholiad oedd uh, ceddoriaeth a oedd pawb yn joio. Ac um, A do'n i ddim yn dychmygu ar y pryd pan dwedais i, O ie, ti'n gallu dod i... Ti'n efo fi i Brasil. Brasil efo fi, a... A mi ath hi a chi i Wlad y Rwla, dwi'n siŵr, do? A, do, do, do.
So, um, so, so, mae'n, so dwi'n cadw fo an fy nesg yeah, i atgoffa fi. Dyna beth sy'n wych am darn, mae ma, ma, ma, ma, na, ma gyda ni, Dafydd a Caryl bore mae'n sôn am souvenirs, yn dod nhw, a darn... Do, dyna, clywed ti, fo. Dyna be ydi ond, darn bach o hanes, mae yna bethau sydd yn y meddiant ni i gyd, bob un ohono ni, ond maen nhw'n ma nhw adrodd straeon uh, sydd yn amlwg yn agos at yn calonau ni, achos da ni wedi cadw nhw fel cofroddion felly, ond, uh, ond mae yna fwy iddyn nhw bob amser hefyd yn does, so mae yna stori yeah. ddifur Yeah. Hefyd. A, a pan o'n i siarad am y souvenirs, beth sy'n od rwan yw pan dwi'n mynd i Nick Ragio, a dwi, dwi ddim yn prynu unrhyw beth i dod yn ôl, a dwi ddim hyd yn oed yn, yn teiddi i tynnu lluniau. Ie, ie. Um, Dych chi'n teimlo bod chi adre, mae rhyw ail gartre felly mewn ffordd, ydych chi? Mewn ffordd, mewn ffordd. So, bob tro dwi'n weld y cerdyn yma, mae'n atgoffa fi o'r dechrau'r y, y, y taith yna, really, sydd wedi para